Uh, hei. Kemana salah-lalah nih? Surumpan itu itu kalah makalah paran. Kurangnya kanyang. Aku tanggu belele lawan si Irna Jaki nih tuh toh. Jak anak tiri kamu ku beri makan ikan limbu ini ku sanga akan tahu tuh rasa. Hari sanjir. Nah, ah.

Belum lagi nih. Nah, kacucek tanganku lu hai.
Ini kita nih sajela-jela bapak deh udah kemampan ini ya. Udah.
Kalau gue napa katanya dikira aku mengeluarkan. Ikam tuh rancak gawian kada digawe. Mengatakan hula napa di suruh paninian. Ada tadi disuruh paninian. Napa?
Anca tokoy mbuai. Tapi kada papa kada papa, kena haja nintu. Udah, nah ite kada bisa bapandir jua biar am. Ite kada bisa bapandir. Bulik nih kusanga akan kali mbuai nih tahu tuh rasa. Di depan oh, sumpal akan kali mbuai nih. Tapi nyaman mang rasa hayam. Oh. Kenyamanan ala jalan masa ini. Untung dikabulakan tambakan sini. Kuusulakan sama antun RT. Oh RT Jako. Aku mamohon nah jako ulah akan jalan usaha kami nah jako bila napa kapahumaan ko jako bulik ha manyanga akan kalimbuy ranai bulik ranai bulik nah aku nah Bulik ini kok anak dita tudung haja yang mantah nih bila hendak makan. Aku tuh rasa kalau kan caca cacahan asam bilehen danyir loh ay.

Wajar haja kuitan tu memperhatikan anak. Iya tapi ulun udah dewasa kada pantas lagi karena kau bakawanan lagi. Gincu tu kanakan sidin ya teh pupur nang harat kulihat.
Iya ai tapi tu wajib orang tuha. Paninian maka sidin pupur balanah ha. Saurang pupur harat banar.

kada mangakui lawan kuitan nah mau dikutuk urang amun nang ini badusta tu samai pada durhaka jua ngarannya. Pilor om muyak umpat tarus ka mana mana umpat mairingi tarus saja carii ada tarus paninian bisa ketahuan sidin kena kai pa
ya apa ya uleh makanya pian lindungi ayo ha
tapi harus ada cekung eh, ayo ha kita bagi dua mana sandal entung ayo ha hmm. oke okay.

Hehe, di sini tang, kau cari kadada. Belilah disuruh mempani itik, kemana ah? Kau orang cari kadada tuh di ngapai? Di inja makan bener eh. Hmm.
Uji laki nyari tadi kan menyanda akan ja. Cara BN nah ini harta di apa jo nih ini udah kau kolom bisi. Mengaku kada ikam bungul. Kade.
Mengaku kada.
Kade.
Ikam bila aku bulik, ikam kukutuk jadi betok. Bila aku mencuri, ikam jadi betok.
Uma paninian kawanku jadi betok. Ulah, ulah. Lah, pan ini an. Nah, apa pulang? Ini kawanku jadi beto kanapa maapinya pan ini an. Siapa yang jadi beto? Anak pian dua ini yang tutuk jadi beto. Marah aja di beto.
Kada pasian itu. Pan ini an, makasih nah. Gue nang apa pulang? Ah, kawan ku jadi beto. Ah, bakal karudung beto nah ini. Seorang tadi mengutuk anak. Ah, nyata dia kalau ada berdusta aja. Ya aku pilih berdustanya jadi beto. Lagi maafi pan ini anak pian seorang tuh, pian mahajan. Wah. Aku ah, kada berhajanan.
Kayak apa?
Makan luncar langsung keluar. Ma.
Lakasi paninian, lakasi paninik bulikakan. Ma pang bulikakan? Bulikakan panini anak pian saurang tuh. Ada pa asian nah itu. Lakasi paninian.
Aku kecualinya pa asian, mau berubah. Hanyar aku bulik hulu nah. Nah, detak jantungnya nah handak berubah. Loh, ikam mendangar lah loh. Ih, mendengar ai Roy aku deh, aku kada kawa anu nah, kada kawa bergerak, berat benar. Mendangar, sakalinya batu, bisi talinga ya batu. Loh. Upan inian. Kamu muyakan bungul banar saja ya wak aku. Maka dinian rubahakan anak pian ni nah, batunya ni nah, sudah bapandir nah, dangarakan pian di sini nah. Aku kacuali hanya mau barubah.
Loh, ikam barubah loh kena loh. Ini barubah hai.
Ikam hakun lah berubah lah. Hakun.
Jadi napa?
Jadi anak yang baik. Nah nyaman kuitanmu tu mandangar lo hai. Paninian tu nyaman mendangar. Eh, padah ya kan. Paninian.
Nang apa pulang aku nak mandi. Marasnya anak ini jadi batu paninian lakasi nah.
Amun tatap durhaka ha aku kada ma ampuni. Takun ni pian batunya ni, takuni seorang nah. Alah.
Pun.
Lah.
Pon kada kau begerak ulun. Lagi ha.
Kada sadar loh ikam jadi beda.
Tahu nak kanyang haji sama guni. Kamu dinta aku bulik karena nah. Eh, tapi kada kau begerak, behira kada kau, kanyang kawa. Behira kada kau kayak apa? Lakasi paninin marasi paninin lakasi. Aku menyah pun berubah berjanji. Aku naik kok. Eh, berjanji nah berjanji.

Tuh ikam bejeji hudelah lima ini kari.
Ikam jadi batu pulang. Batu seutuhnya. Yang mana jadi batu tadi? Dia kada kau behire.
Makasih ya bulikan.
Eh cepat.
Waalaikumsalam.